Birri guddaa wayii baadhattee dhuftee birri shaayii siin binne kiisii qabattee mana galta damooza kee fudhattee gaafa dhuftu. Kanaaf jireenyi biyya ormaatiif namni biyya ormaa jiru an ana biratti namni garaa na nyaatu namni biyya keessaa maal yaada? Lafa ofii irra gala, mana ofii irra gala, bishaan gatii rakkasaan fayyadama, intarneeta Itoophiyaatti intarneeta waggaa ijoollee birri kuma jahaan guuttatti. Isin galee asitti garuu sim kaardii tokkicha bilbilaa fi intarneeta unlimited kasii dalagu birrii dhibba ja'a kafaltu. Birrii Itoophiyaati osoo deebi'ee birrii kuma digdamii afur kuma digdamii shan. Isin galee waan namni Itoophiyaatti waggaa tokko fayyadamu asin nu ji'a takkitti fayyadamne intarneetii qofa. Sim kaardii heloo ittiin jettu sana takkitti. Maal ta'e namni biyyaa? Maaltu isaan irraa bade nama biyyaa? Dhugaa dubbatuufi. Ka gubatu, ka dhumatu, ka yaadda'u, ka hirriba malee bulu nu'u warra biyya ambaa keessa jiru. Eegalee taaksiin isaanii dhufu hin jiru. Ta milishaa fi wannaan warra bal'aan foolii mangistii mana ge- safara keessa deemtee birrii dhibba lama birrii dhibba sadii buusii buusaa itti yoo taate malee maali wanti namni rakkatu? Jireenyi qaala'e jedhan. Afan namaa kennu jira. Saudi Arabiyaa keessa nu natsaa jiraataa jirra. Dubaayin keessa natsaa jiraataa jirra. Kuweetiin keessa namni keenya natsaa jiraata. Iroopiin keessatti miskiinni keenya natsaa jiraataa jira moo Ameerikaa keessa natsaa jiraata. Jireenyi dhugamatti namni akka biyya alaa warra jiru kana nama jireenyi itti qaala'etu jira. Nama jireenyi itti ulfaatetu jira. Guyyaa har'aa yoo ati nagaa qabaatte good siin jedhan hin deemtan dalagan. Boru garuu gaafa ati dalagaa dhabde guyyaa sadii boqonnaa si kennan gaafa afraffaa dalagaa sanirraa si baasan. Yoo hin dalaganne garuu nyaatuu hin dandeettu. Yoo hin dalaganne jiraatuu hin dandeettu. Kiraayii hambaa ji'a tokko osoo dabarsitee maabiraatii sirra cufan, bishaan sirra cufan, waa intarneeta sirra cufan. Nama dawwalatuu hin dandeettu intarneeta sirraa cufan, bishaan sirraa cufan dhiqatuu hin dandeettu. Ifaa sirraa cufani mukayyafaa fi gubaan biyya ambaa ibidda gubbaa gad si qaba. Jahannamiin addunyaa kanarra argita. Maallaqa keetiin jiraata, dafqa keetiin jiraata, haga dalagattu qofa si jaalatan. Dhugaa rabbii yeroo baay'ee warroonni maatii biyya keessaa illee qabdan, namoonni maatii illee gargaartan itti himaa maatii keessan. Yeroo tokko tokko hubannoo dhabuu irraa ka ka'e maallaqa biyya alaa kana woma namni taa'ee fidu woma taa'anii namaa kafalan itti fakkaatu kuni ana dabalatee isinillee dogongora keenya yoo haadha keellee ta'e yoo obboleessa keellee ta'e ijoolleen shamaraallee itti mamaatii keessan yaa abbaa kiyya jedhiif ani ganama sa'aatii jahatti yookiin ammoo akka Itoophiyaa halkan sa'a kudha lamatti madaamiin dhuftee bal'irribaa na kaastii ka'ee ijoollee Arabaatii nyaata dalagaafii, yuunifoormii jaraa qopheessaafii, fuudhee karaa irra baasa, makiinaan fuudhee deebi'a. Yoo achi deebi'e bakka isaan irraa ka'an, bakka isaan rafan, mana isaanii qulqulleessa, shintibbeetii isaanii dhiqa, meeshaa isaan qursii itti nyaatan dhiqa. Osoo kana dhiquu zuhriin naggaha. Zuhriin yoo ga'e misaa Arabaa qopheessa, nyaata isaanii dalaga. Yoo waan kana xumuree ka'u ijoolleen mana barumsaatii galti. ijoollee nyaata qopheessaa, ijoollee hambaa uffata irraa jijjiiraa. Yoo an kana xumure ka'u galgalli gahaa.